Mela, proset. All right, kif qed tħossok wara li għaddejt minn taħt Karmela? Demel. Għalaw, le ma. Issa ħankomplu. Nidħlu daqsxejn iktar fid-dettall. Dik li hija s-sike tiegħek. U ħanippruvaw noħorġu eżattament x'inhu l-karattru tiegħek, però darba permezz tal-mużika. Fil-fatt, ċapċip hekk jogħġobkom lill-band uffiċjali tagħna, il-Hospital Expressions. Nilqgħu magħna l-Hospital Expressions, niċċaqalqu naqra jiena u inti. Sinjuri għalikom il-Hospital Expressions! Il-Hospital Expressions, jekk jogħġobkom, ma nafx ġara. Kollox under control hawn, Abigail. Hospital Expressions, fire! Hello! Hello!

Ta' x'inhu? Il-barelli, issa ġejtu, kemm il. Abigail! Abigail! Sa tajli x'inqala'. Da ħelikopter ta. Għana ilna siegħa maqfulin ġo vann, mingħajr qatra vodka! Astemmina, Adrian, għanu Gaza! Xi bravu, pparkjanna eżatt mal-bieb tal-karrozza. Sakkarna ġewwa prattikament. Not fucking cool, eh? O, il-ħelikopter, smajtuh? Heh, b'xi mod kellna nresquha min-nofs dik iż ta' Suzuki Swift, u.

Ammetta żball, għax jiena smajt li. Sorry bir-rabja għax għamliet. Għax jiena smajt li dan ma tantx jammetti, jiġifieri jammetta. Tejjielu din. Eħe. Eħe. Tejjielu. Eh wieħed minn dawl hawn inti hawn x'jgħidulhom. Politikanti. Fil-fatt isma', jiena kelli daqsxejn ta' tête à tête mal-mara tiegħu. Żgħiżagħ ma' żgħiżagħ? Le, ras. Eh, ġifieri kelli daqsxejn ta' little chat mal-mara tiegħu fil-break. Tajjeb? U mistax bim minn xiex jgħaddi għax qatt ma jammetti żball dar raġel. Vera di? Hekk qaluli lili. Min hi l-mara tiegħu di? Hekk ara, dik. Titħaqlek dik. Dik. Dik, ha, tixxejjer, tara? Wow. Iva. Anġlu. O font infinita ispirazzjoni. Eżomm, dik il-mara ta' Mark. Kif nista' ngħix? Sekonda oħra, minn din ħajti, issa ladarba naf li l-perfezzjoni teżisti, se jkolli nqatta' ħajti f'ilġenn ta' manikomju li moħħi issa sar. Għidli, anġlu, x'ismek inti? Chiara jisimha. Ha, kellimtek, Adriana. Jien ma nafx isimha. Paċenzja bija. X'ismek? Kellek raġun. Għandi miktub. Oh, Kiara, ħares dritt fajnejja. Ħalli li l-boner jidħol fik. U jaqra f'dawk iż-żbieħ għajnejn dak kollu li bih qed jurtak dan il-bima magħmul bniedem. Silenzju, sinjuri, ħan ikkonċentra. Xagħru każa. Miskina minn xiex kellek tgħaddi. Oh, kif jista' jkun! Għaru każa, basti tkollok inti ta' ta' vera. Le, le, le, le, tinkwitax. Il-boner se jaqbeż għalik. I love you. Ċapċip għal Kjara. F'din il-sitwazzjoni daqshekk kritika, se jkolli ninterpella għal waħda mill-iktar siltiet relevanti u seminali fir-repertorju ta' kanzunetti Maltin, nazzarda ngħid anke dinji, tajjeb biex noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Sinjuri għalikom, speċjalment għalik Chiara, tajjeb, il-kanzunetta Mhux Jien